Соңгы халык санын исәпкә алу нәтиҗәләре буенча Барыш районында татарлар икенче урында тора. Районда ике татар авылы бар, шуларның күпчелеге дә шунда гомер итә. Дөрес, узган гасыр урталарында берничә мәчетле Зөя башына башка милләтләр дә килеп төпләнә. Шунлыктан бу җирлектә катнашникаклар да күренә башлый. Халык, конечно, әзәйде.
Безнең поселениябызда почти алты мең кеше. Татарлар да, урыслар да үлүләр көп инде. Вот теге елда гына кырык кеше үлде, безнең авылда, Тимошкинда үлде. Унбиш кеше дә колоннада үлде. Туучылар безнең авылыбызда унбиш кеше тулды, туды. Ә колоннабызда туды, алты кеше туды. Зия башында гына түгел, күршедәге саф татар авылы Калдыда да безгә урамдагы малай-кызларның үзара бары тик рус телендә генә аралашуын ишетергә туры килде. Безнең балалар әле укыганда да бик татар телендә сүләп иде, һәрберсе татарча сүли. Мәктәптә дә, переменаларда да балалар татарча сүли иделәр. Әле безне инде берсе ул Беспокоит итә, что безнең балалар школга, мәктәпкә килгәч инде рус телендә күбрәк сөйлиләр. Без алар туры, аның турында родительлары белән дә сөйлибез, учительлар да сөйлиләр инде, тырышабыз кереп үзебезнең татар телебезне югатмаска. Үзе дә әлеге мәктәптә укып чыккан һәм 42 ел укытучылык иткән Галимапа укыган елларда мәктәптә татар телен укытмаганнар,

Саклап, Франциягә алып чыккан. Хәзер безнеке
тугыз, ун, унбердә генә яхшы сөйләшәләр. Башка алар русча сөйләшә башладылар. Менә урамда да балалар русча сөйләшә? Урамда да, өйдә дә русча сөйләшәләр. Бүген мәктәптә атнасына бер-ике сәгать кенә булса да ана теле укытыла. Ләкин нәтиҗәсе генә мактанырлык түгел шул. Өлкәдә нинди татар газетасы татар телендә, беләсезме? Кем белә? Татар телендә нинди газет чыга Ульяновск өлкәсендә? Өмет. Өйдә Өмет газетасын аласызмы? Кемдә булса Өмет газетасы кемнәр ала? Кул күтәрегез, өегездә кемнәр ала? Подписка белән. Кул күтәрегез. Бер кызның өендә әтиләрегез алалар, өйгә киләме газета? Бер кеше, ике кеше Әбиегез дә килә сезнең, башкалар да бит, дүрт кеше. Мәктәптә генә түгел, балалар бакчасында да без татар мохитен күрә алмадык. 50 татар баласы йөри торган бакчада татар рухы тоелмады. Алар белән бары тик русча гына шөгыльләнәләр, җыр, музыка дәресләре дә русча гына алып барыла. Алай гына да түгел, татар телендә әкиятләр, методик кулланмалар да күрмәдек без. Әти, по-русски как будет? Папа. Ә мама, по-татарски как будет?

Җырлар анда, песенниклар бардыр сезнең, татар телендә бармы менә шул җыр китаплары, шигырь китаплары, каян алып өйрәнәсез? Юк, татарскийларыбыз хәзер на данный момент безнеке юк. Ә ник юк алар, ник алмыйсыз, ник сорамыйсыз? Татар авылы бит инде бу. Моннан берничә ел элек әлеге татар авылындагы бу бакчаны ачканда аңа чатырдаттырып Семицветик дигән исем куйганнар иде. Инде автономия әйтә торгач, аны быел татарчага алыштырырга булганнар. Хәзер безнеңчә исем эзлиләр. Юл уңаенда без китапханәгә дә сугылдык. Монда 2340 китапның 700 гә якыны татарныкы. Яңа китаплар
яздырган идек, сатып алган идек, сатып алган идек нидән? Казаннан. Ни белән сотрудничать итәбез? Казан ни белән? Мәгариф ата.
Аннан аласыз да. Гомумән укыйлар менә авылда бу китап. Бик инде вот катын-кыз себе вот шундый ниләр Ниләр, әһият, ниләр ата? Китаплар. Китаплар, әсәрләр. Егерме ел элек авыл мәктәбендә 310 бала укыган. Бүген ул яртылаш кимегән, 142-гә калган. Динамика, конечно, әзәя бара аланнар елдан-ел. Демографиябез кайтара бара. Ну, безнең авылга 142 алан, где-то биш-алты елга пока шул динамика тора. Быел мәктәпне тагын унбер бала тәмамлый.

Хотелось бы, бик очень хотелось, хотелось бы, что безгә хоть хотя бы, хотя бы в ближайшее время Безнең иде, безнең иде вот теге елны, 22 году безгә әйттеләр, определиться урын белән. Шунсы гаҗәпләндерә.
Калды авылында клуб бер кайчан да булмаган. Ә менә март аенда күрше Зиябаш авылында заманча җиһазландырылган яңа мәдәният йорты ачылачак. Вәгыйзнең дә хыялы. Калдыны шундый клублы итеп, авылны саклап калу. Клуб салып куйсалар, корбаннар чалып, зур бәйрәм дә ясар идек, ди авыл башлыгы. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.